हेलो प्रिय मैथिल मित्र सब तऽ एखन हम छी गौ सेवा सुरभि सदन मे देखियौ कते गाय छी एतऽ आओर एतऽ अहाँ सबके बता दी एतऽ एक एकटा गाय रेस्क्यूड छै मतलब एतऽ जे छै से गाय सबके ने एहि परर्पस से नहि आनल जाइ छै कि भाय दूध देतै या फेर कोनो फायदा हेतै ओहन गाय सब दिल्ली एन सी आर मे ओहन गाय सब जकर पैर तैर टूटि जाइ छै या फेर हाथ टूटि जाइ छै रोडपर पड़ल रहै छै ओहन गाय सबके रेस्क्यू कऽ कऽ ओकरा सबके उपचार होइ छै आओर एकटा दीदी छथिन ओ अपने रेस्क्यू करै छथिन तऽ हम एतऽ वीडियो बनबै लए आयल छलियै आओर रेस्क्यूड गाय सबके एतऽ आनि कऽ ओकर सबके उपचार कयल जाइ छै आ प्रॉपर एक एकटा गायके नाम छै अहाँ देखलियै नाम सबके कुकुरके नाम छै आओर गायके जतेक गाय छै सबके आओर सबके चिन्है छै तऽ आशु बाबू अहाँके केहन लागल एतऽ आबि कऽ से कहियौ बड्ड नीक बड्ड सुन्दर हँ अति प्रशंसनीय काज कऽ रहल छथि जे कऽ रहल छथि हालकि हम नहि चिन्हैत छियनि हँ जे करैत छथि से बहुत सुन्दर काज करैत छथि हँ जे कमसँ कम मानि लियौ सड़क पर कोनो अगर दुर्घटना घटित भऽ जाइत छै गायके साथ तऽ ओकरा रेस्क्यू कऽ कऽ जे छै से ओकर इलाज उपचार कयल जाइत छै आ प्लस एतय अहाँके ओ जते गाय रहै छै ओ अहाँके सेफ फील आ मेन छै सबटा गाय के बारकोड लागल छै और नाम छै सबके ककरो तीर नाम छै ककरो शकुंतला नाम छै ककरो रामलाल नाम छै एना टाइप के नाम छै सबके हर गाय के नाम छै और एक एकटा गाय के देख सके छी अहाँ दीदी सब जे छथिन जे एतऽ आबै छथिन जे गाय के पूरा स्पॉन्सर करै छथिन जतेक खर्चा होइ छै गाय के लगभग लाखो रुपैआ गायके सेवामे खर्चा होइ छै तऽ जे दीदी स्पॉन्सर करै छथिन ओ सभटा गायके नामसँ चिन्है छथिन यानि सत्तर पचहत्तर टा तऽ गाय छै आओर सभटा गायके नामसँ जे छै से दीदी सभ चिन्है छथिन आओर एक एकटा अहाँ सभके आओर देखबै छी ई देखियौ ई बच्चा दुनू लड़ि रहल छै देख सकै छियै आओर एनाहिए खुल्ला रहै छै एना कि बान्हि कऽ या किछो एखने गाय सभके केरा खुआएल गेलैए सभटा गायके दीदी केरा लऽ कऽ आयल छलखिन हेँ एक दर्जन तऽ बँटलखिन हेँ फेर कुरकुरे खुएलखिन हेँ गाय सभके देखियौ कतेक छोट बच्चा छै देखियौ ई ई बच्चा तऽ बकरी बच्चा जेना लागै छै एतेक छोट छै भाय आओर देख सकै छी आ गुला गाय पूरा खुल्ला रहै छै एको गाय नहि मारत एकर सिंह देखियौ एकर देखियो भैया सिंह देखियो एकोटा गाय नहीं मारत हम आयल छलहुँ एतऽ वीडियो बनबै लए आओर बहुत बढ़िआँ लागै छै आओर एतऽ हमसभ कए बेर एतऽ जे छै से हमसभ ई दिल्लीमे छै ई जगह तऽ एतऽ हमसभ रोटी सेहो खेने छियै चूल्हापर बना कऽ तऽ चूल्हापर खाना बनै छै आओर आटा जे छै से पाँच रङ्गके ओहिमे आटा मिक्स रहै छै तऽ रोटी सब्जी सेहो एतऽ बनाकऽ खेने छियै एक तरहसँ तऽ ई पूरा गाँववला फील दै छै आओर देख सकै छियै गौ सेवा सेहो भी सदन छै अहाँके गुरुग्राममे तऽ अहूँ सब अगर चाही तऽ देख सकै छी आओर कोनो रेस्क्यूड गाय हुए तऽ रेस्क्यू लाइक गाय होइ तऽ ओकरा कहि सकै छी या तऽ कॉन्टैक्ट